Берәүне Аллаһ туры юлга күндерсә, аны беркем дә адаштыра алмас. Ә кемне Аллаһ субханаху ва тааля калдырса, беркем дә аны туры юлга күндерә алмас. Дөреслектә Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга хаклы булган бер генә иләһ тә юк. Ул ялгыз, аның һич тиңдәше юк. Һәм Мөхәммәд аның колы һәм илчесе дигән шәһадәт китерә. И мөэминнәр! Аллаһтан хак курку белән куркыгыз һәм чын мөселман хәлегездә генә үлегез. И кешеләр! Сезне бер нәфестән халык кылучы Раббыгызга такъва булыгыз. Ул Адәмнең үзеннән хатын яратты. Һәм икесеннән күп ирләрне һәм күп хатыннарны дөньяга чәчте. Аллаһ исеме белән бер-берегездән сорыйсыз. Шулай булгач, Аллаһка такъва булыгыз һәм якын туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Аллаһ бит сезнең барча эшләрегезне тикшереп күзәтүче. И мөэминнәр, Аллаһтан куркыгыз һәм хак булган сүзләрне генә сөйләгез. Шул вакытта Аллаһ эшләрегезне һәм гамәлләрегезне төзәтер вә гөнаһларыгызны ярлыклар. Берәү чын күңелдән Аллаһка һәм Аның Расүленә итагать итсә, ул кеше, һичшиксез, олуг өстенлеккә иреште. Хакыйкатьтә, иң хәерле сүз, Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Вә иң хәерле юл Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең юлы. Барча яңалык бидгать, вә барча бидгать адашу, һәм барча адашу утка илтә. Һәм соңыннан, беркемгә дә сер түгел, җир йөзендәге барча мөселманнар да Коръәнне хак дип таныйлар. Аны туры юлны күрсәтүче, ялган белән дөреслекне аера торган юл икәнен таныйлар, әлхәмдүлилләһ. Коръән юлы буенча бару, дөреслектә ул бәхеткә һәм уңышка ирешүнең сәбәбе. Ә аннан ерагаю, барча бәла-казаларның чыганагы. Аллаһның сүзе ярдәмендә бер-берсе белән кан коешкан, әхлаксызлык сазлыгына баткан кабиләләр дуслаштылар, кардәшләр булдылар һәм үзләренең йөрәкләрен бер-берсенә карата булган мәхәббәт белән бәйләделәр. Шушы бик зур үзгәрешнең сәбәбе, безгә кадәр булган беренче буын мөселманнарның Коръәнгә ныклап ябешүләре. Коръәнне чыннан да Аллаһ сүзе икәнен танып, шуның буенча яшәүләре. Шуңа күрә дә алар арасында каршылыклар, бәхәсләшүләр булмады, алар бердәм булдылар һәм бернинди дошманнар да аларның арасын өзә алмады. Динне дөрес аңлар өчен Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә иярергә кирәк дибез барыбыз да. Бүгенге көндә барча мусульманнар да Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә иярәбез диләр. Ләкин шундый хәлне күрәбез. Мусульманнар арасында бердәмлек юк.

Һәм аларга җәннәт әзерләгән. Алар мөхаҗирләр, ансарлар һәм аларның юлына каты итеп ияргән кешеләр. Бүгенге көндә без мөхаҗирләр яки ансарлар була алабызмы? Әлбәттә, юк. Ә Аллаһ бездән разый булсын өчен нишли алабыз? Үзебезнең инануларыбызда, ягъни акыйда мәсьәләләрендә

Туры юлдан барырлар, ди. Әгәр дә инде баш тартсалар, хаклыктан аерылганнардан булырлар. Аллаһ сине алардан, я Мөхәммәд, азат итәр, һәм Ул ишетүче, белүче, ди. Коръән тәфсиренең бик яхшы белгән бөек галимыбыз, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сәхабәсе Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһума бу аят турында әйтә, бу аяттә сүз сәхабәләр хакында бара ди. Ягъни әгәр дә алар Ягъни бөтен кешеләр, сез инанган нәрсәгә инансалар, ягъни сез сәхабәләр инанган нәрсәгә инансалар, шул вакыт кына туры юлдан барырлар ди. Бу аяттан шуны аңлыйбыз, мөхтәрәм кардәшләрем. Без туры юлдан бары тик Аллаһ үзе куйган шартны үтәсәк кенә бара алабыз. Ул да булса сәхабәләр юлына иярү Алар иман китергән төсле иман китерү һәм алар юлыннан туры барган табигыйннар, имамнарыбыз юлы белән бару. Шуңа күрә дә безнең ышануыбыз, сүз-гамәлләребез аларныкы кебек булырга тиеш. Әгәр киресе була икән, без һәрдаим фикер каршылыкларында, фетнәдә һәм Аллаһ безне пәгамбәребездән салләллаһу алейһи вә сәлләм азат иткәннәр рәтеннән булырбыз, Аллаһ үзе сакласын.

Пәйгамбәребез фетнәдән чыгу юлын ничек итеп аңлата? Әйтә, аның сөннәтенә сәхабәләр аңлавы белән каты итеп тотынырга һәм дингә яңалыклар кертмәскә бетте. Бу сорау хәл ителде. Әйдәгез әле бер-беребезгә карата ихлас булыйк һәм сорауларга җавап бирик. Динебезне сәхабәләрнең сүзләре, гамәлләре буенча кылабызмы? Кылырга тырышабызмы?

Берничә мисал китерсәк, бу мәсьәлә тагын да аңлаешып китә. Мәсәлән, бер төркем мөселманнар менә шушы мәсьәләдә сәхабәләрнең бердәм фикере шулай булган дип әйтә икән. Икенче бер төркем мөселман аңа җавап итеп, Ә минем укытучым, хәзрәтем, шейхым шулай дип әйтте, ди. Мәсәлән, сәхабәләр, тәбигыйннар, имамнарыбыз, Үлгәннәргә дога белән мәрәҗәгать итергә ярамый. Алар ишетмиләр дип әйткәннәр. Бу ширк диеп таныганнар аны. Ә аларга җавап итеп икенче төркем кардәшләребез әйтә, үлгәннәр ишетә, аларга дога белән мәрәҗәгать итегез, алар сезгә ярдәм итер, минем остазым шулай әйтте диләр. Кемнең фикерләренә һәм сүзләренә без таянырга тиеш?

Берәр сүз әйтер алдыннан, яки берәр эш эшләр алдыннан сорасын үз-үзеннән, Ә Бәдр сугышта катнашкан сәхабәләр менә бу мин әйткән сүз, сүземне белделәрме, юкмы? Мин эшләргә теләгән эшне эшләгәннәрме, юкмы? Мәләм ярифул бадриюн фәләйсә минәд-дин. Әгәр дә юк икән, ул диннән түгел. Аны калдырырга кирәк. Уйланыгыз, Ибн Аббас радаллаху анһума, Хариҗитларга шулай дип эндәште, алар белән бәхәсләшкәндә, аларга шулай дип эндәште, әйтте, Мин сезгә Аллаһ илчесенең сәхабәләреннән, мөхәҗирләр, ансарлардан һәм аның абыйсының улыннан килдем, ди. Коръән алар вакытында инде. Һәм алар аның мәгънәсен сезгә караганда яхшырак аңлыйлар. Ә сезнең арада мин бер сәхабине дә күрмим, ди.

Мөхтәрәм җәмәгать, динебездә бөек кагыйдәләрдән булып имам Мәликнең сүзе тора. Ул әйтте, Әлеге өммәтнең соңгы буынын бары тик беренче буынны нәрсә үзгәрткән булса, шул гына үзгәртә ала. Һәм шул чорда диннән дип шутланмаган нәрсә бүген дә дин түгел, диде. Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була, әгәр без дин исеменнән нәрсәне булса да сөйлибез, эшлибез, яки безгә нәрсәне булса да сөйләргә, эшләргә кушалар икән, иң башта үзебезгә сорау бирергә тиеш, Ә сәхабәләр бу сорауны, бу мәсьәләне шулай аңлаганнармы? Галимнәребез аларның нинди сүзләрен китерәләр? Ул сүзләр дөрес микән, ялган хәбәрләрдән түгел микән? Тагын бер зур файда,